Thesalonika khuami sin Paul cakuat pakhatnak bia hmaisa Caṭialtu Paul, cakuatmi Thesalonika Khrihfabu, caṭial kum AD sawmnga le khat. Apostle Paul le Timote a voihnihnak khual an tlawn lioah Paul nih Macedonia au thawng kha langhnak in Troas ah a hmuh. Apostle dal hlei ruk, caang ruk in caang hlei khat. Cu cangka cun Aegean rili cu an tan i thawngṭha chim awkah Macedonia ah cun an kal. Hremnak fakpi lakah Filipi ah Khrihfabu an va dirh. Dal hnih, caang hnih, Apostle dal hlei ruk, caang hleihnih in caang sawm li. Cun nichuah thlanglei ah an kal i Macedonia khualipi a simi Thessalonika ah an ra. Cu khuapi cu rili kam ah le Rom le nichuahlei ram pehtlaihnak lampi cungah a ummi khuapi a si. Chawlet Chahrawltu hna nih vawlei hmun zakip in an panhmi khuapi a si. Pathian nih Thessalonika mi cheukhat cu a khamh hna i thawngthan in an nun fakpi in a thlen hna i cu an zumhnak thawngtha cu an ram a cul dih lawng si loin an ramleng tiang hmanh a thang. Dal khat caang riat, dal li caang hra. Thessalonika khuami i thlennak hi fawizaang tein a cangmi a si lo, apostle del hlei sarih, caang khat in caang hra. Missionary hna nih Jew mi hna kha Sabbath ni nithum khengte an sinakok ah an cawnpiak hna nakin aa thawkmi a si. Biakam Hlun nih zeitindah Messiah khenhchih a si lainak le thawhṭhanter a si lainak kong a chimchungnak kha an hmuhsak hna. Nazareth khuami Jesuh cu biaphuan chungnak tlintertu a sinak kha an fianh hna. Jew cheukhat nih an zumh lawng si loin Jentail mi hna cung i thawngṭha nih rian a ṭuan ning cu khuaruahhar chinchin a si. dal hnih cang hlei li. Sihmanhsehlaw a zum duh lomi Jew cheukhat hna nih hremnak fakpi in an chuahter. Missionary hna cu an i ruahnak nak in tuan deuh ah an khua cu an chuahtak a herh. Dal hnih cang hlei nga cang hlei ruk. Cuticun Thesalonika zumtu hna cu harnak lak i kaltak an hauh caah zeitindah khua an ruksak lai tiah Paul cu khuaruahhar ngaiin a um. Cucaah Athen i a um lioah an zumhnak ṭhawnter awkah Timote kha a hei thlah. Delthum, caang khat, caang hnih. Paul cu thlanglei Korinth a vung tlawn hnuah Timote nih cun a zulh ṭhan. Apostle, dalhleriat caang nga. Thesalonaika zumtu hna cu Bawipa duhning tein an nunning kha Timote nih Paul cu a chimh. Dal thum caang ruk. Cu thawngṭha a theih lio AD sawmnga le khat ah Paul nih Thesalonika cakuat cu a ṭial. Hi cakuat hi ṭhenhniah ṭhen khawh a si. A hmasa bik dal thum chungah Paul nih Thesalonika khuami hna sin i rian a rak ṭuan ning le cu chungin cawn awk thil kan hmuh. A hnubik dal hnih chungah Khrih a voihnihnak a rat ṭhan lainak he pehtlai in cawnpiaknak kha a langhter. Pathian nih Paul thinlung chungah rian a ṭuan i hremnak a ingmi zumtu hna sinah hi cakuat hi a ṭialter. Hi cakuat nih hin amah pennak chungah le a sunparnak chungah a kan autu Pathian he aa tlak in kan nun khawh nakhnga dong loin tha a kan pek. Dal hnih, caang hleihnih. Dalkhatnak, biakchawnhnak. Paul, Silvanus le Timote nih Pa Pathian le Bawipa Jesuh Khrih ah a ummi Thessalonika Khrihfabu hna nan sinah ca kan in kuat hna. Pathian kan Pa le Bawi Jesuh Khrih sinin a rami vel le daihnak cu nan cungah um ko seh. Thawng ṭhahmual. Kan thlacamnak ah kan in telh zungzal hna i nan dihlak kongah Pathian kha kan lawmh zungzal. Zumhnak ruangah rian nan ṭuannak, dawtnak ruangah nan retheihnak le kan Bawipa Jesuh Khrih ah nan ngeihmi ruahchannak ruangah nan ngeihmi lungsaunak hna kha kan Pathian le kan Pa hmaiah a zungzal in kan philh hna lo. Dawtmi u le nau hna, Pathian nih aan thim hnanak zong kha kan hngalh. Zeicahtiah kan thawngṭha kha nan sinah bia lawng in a phan lo, sihmanhsehlaw huham ṭhawnnak le Thlarau Thiang le i fian cikceknak he nan sinah a phanmi a si. Cun nanmah ruangah Zeitindah nan lakah khua a sami minung kan si kha ṭha tein nan kan hngalhfianmi kan si. Harnak tampi nan ing ko nain Thlarau Thiang lawmhnak he a bia kha nan co i kan nunzia le Bawipa nunzia a cawngtu ah nan i cang. Cucaah Macedonia le Akhaya khua i a ummi zumtu vialte hna nih zohchuntlak nan si. Zeicahtiah Bawipa bia nan chim thawng kha Macedonia le Akhaya lawngah si loin hmunkip ah a thang i Pathian nan zumhnak nih khuazakip kha a cul dih caah kannih cu zeihmanh kan chim a herh ti lo. Zeicahtiah nan sinah kan in tlawn hna ning kong le zeitindah siasal in Pathian sinah nan i mer i a nungmi le a hmaanmi Pathian nan rianh ning le a ra laimi thinhunnak chungin A kan luattertu Jesuh mithi hna lakin a thawhter i van in a rak ṭum laimi a Fapa nan hngahnak vialte kha anmah hrimhrim nih an rak chim dih ko cang. Dal hnihnak Cucaah u le nau hna, nan sin i kan in tlawn hna cu pakpalawng a si lo kha nanmah hrimhrim nih nan hngalh ko. Sihmanhsehlaw nan hngalh bantukin Filipi ah harnak fakpi in kan ing i ningzak tukin an kan tuah hnu hmanh ah kan Pathian ah kan ral a ṭha i Pathian thawngṭha cu nan sinah harsatnak tampi he kan chim. Zeicahtiah kan in forhfialnak hna cu pialpi duhnak le thianhlimlonak le hlenthawinak in tuahmi a si lo. Sihmanhsehlaw kannih cu thawngṭha phortu dingah Pathian nih aa tlak in a kan cohlan bantukin minung duhning si loin Kan thinlung a kan hneksaktu Pathian duhningtu in kan chim. Zeicah tiah nanmah zong nih nan hngalh ve ko bantukin zeitikhmanh ah faknak bia men le hakkauh khuhzarhnak bia men kan hman lo kha Pathian hrimhrim nih a hngalh ko. Khrih apostle kan si bantukin nawlpeknak nawl zong kan ngeih ko nain Nanmah sin zong in siseh, midang sin zong in siseh, minung sunparnak cu kan kawl lo; sihmanhsehlaw hnuk a dinh liomi nu nih a fale a zohkhenh hna bantukin kannih zong nan lakah nem tein kan nung. Cuticun kan in siherh tuk hringhran hna i kan dawt tukmi i nan hun can caah Pathian thawngṭha lawng hmanh si loin kan nunnak tiang hmanh kha cheuh kan in duh hna. Cucaah u le nau hna, kan rianṭuannak le kan retheihnak vialte kha nan hngalh ko. Cun aho nan ca hmanh ah thilrit kan si sualnak hnga lo chun zan in rian kan ṭuan i Pathian thawngṭha kha kan in chimh hna. A zummi nanmah lakah zeitluk in dah thianghlim te le dingfel te le sualphawt awk um lo tein kan nun kha nanmah hrimhrim nih nan hngalh i Pathian zong nih a hngalh ve. Pa nih a fale a tuah hna bantukin zeitindah tha kan in pek hna le kan in hnemh hna le a nawl tein kan in nawl hna kha nan hngalh. Cucu amah pennak le a sunparnak chungah a nautu hna Pathian he aa tlakmi nun nan ngeih khawh nakhnga caah a si. Pathian bia kan sinin nan theihmi kha nan rak cohlan tikah minung bia men bantuk si loin Pathian bia cu biatak a si i nannih a zummi hna cungah rian fakpi in a ṭuanmi Pathian bia tu kha nan comi a si caah Pathian cu ngol loin kan thangṭhat. Cucaah u le nau hna, Judea ram i Khrih Jesuh chungah a ummi Pathian Khrihfabu nun cawngtu ah nan cang. Zeicahtiah annih zong Jew mi hna sinin harnak an in bantukin nannih zong nanmah ram mi sinin harnak nan ing ve. Annih nih Bawipa Jesuh le an profet hna kha an thah hna i kannih zong an kan hrem. Pathian lung an tong lo i mi vialte he an i ral. Jentail mi hna zong khamh an si ve sual lai tiah an sin i thawngṭha chim kha an kan kham. Cuticun an sualnak a liam in a liamter chin zungzal ko. Cucaah Pathian thinhunnak cu a dih-umnak in an cungah a tlung. Sihmanhsehlaw u le nau hna, kan pum cun caan tawite chung i ṭhen hmanh u silaw kan thinlung cun kan i ṭhen lo. Nan mui hmuh lai kan i ngaih tuk hringhran i kan i zuam. Cucaah nan sin rak tlawn hi kan duh tuk. Keimah Paul hawi hna cu atu le atu kaa tim nain Satan nih a ka kham. Kan Bawipa Jesuh Khrih a rat ṭhan tikah a hmai i kan i ruahchannak asiloah kan i lawmhnak asiloah kan i porhlawtpimi luchin cu zeidah a si kun lai? Nanmah kha nan si lai lo maw? Cucaah nannih cu kan sunparnak le kan i lawmhnak nan si. Dalthumnak, Bawipa ah fek tein dir u. Cucaah A donghnak ahcun kan celh ti lo i ethen ah kanmah lawng tang u silaw Khrih thawngṭha i kan rianṭuan hawi le Pathian rianṭuantu kan unau Timote tu kha nan dirhmun fehter awkah le nan zumhnak kong i thapek awkah rak thlah tu kha a ṭha lai tiah kan ruah. Cucu hi temhinnak ruangah hin ahohmanh nan i let sual nakhnga lo caah a si. Zeicahtiah kannih cu cu bantuk temhinnak tuar dingah tinhchih kan si kha nanmah hrimhrim nih pei nan hngalh ko kha. Zeicahtiah nan sin i kan um lioah pei harsatnak kan in lainak kong kan in chim cang ko hna i cu bantukin a can taktak kha nanmah zong nih nan hngalh ko. Cucaah hi ruangah hin Tukforhtu nih a zeiti maw in aan tukforh hna i kan rianṭuannak vialte a lak a si sual lai ti ka phan caah ka hngak kho ti lo i nan zumhnak hngalh duh ah Timote cu ka rak thlah. Sihmanhsehlaw atu ah cun Timote cu nan sinin kan sinah a kir cang i nan zumhnak le dawtnak Hmuh kan in duh hna bantukin hmuh nan kan duh venak le a zungzal in nan kan philh lonak thawngṭha zong a kan phorh. Cucaah u le nau hna, kan retheihnak le kan harnak vialte ah nan zumhnak nih a kan hnemh. Cuticun nannih zong Bawipa i fek tein Nan dir ahcun kannih zong kan nung ve. Nanmah ruangah Pathian hmai i kan i lawmhnak vialte caah zei lawmhnak dah Pathian cu kan pek khawh lai? Nan mui kan in hmuh hna i nan zumhnak ah a chambaumi tlamtling tein kan in chappiak hna nakhnga chun le zan in fakpiin thla kan cam. Atu cu kan Pathian le kan Pa hrimhrim le kan Bawipa Jesuh Khrih nih nan sin kan phanh nakhnga lam kan hruai ko seh. Kanmah nih kan in dawt hna bantukin pakhat le pakhat nan i dawt le mi vialte nan dawtnak hna cu Bawipa nih ṭhenter in tamter chin ko seh. Cuticun Kan Bawipa Jesuh Khrih cu a mithiang vialte hna he a rat tikah kan Pathian le kan Pa hmaiah nan thinlung cu soisel awk um loin thiang tein nan fehter khawh lai. Dal linak, thianhlimnak, A donghnak bik ah u le nau hna zeitindah nan nun awk a si le zeitindah Pathian lung nan ton khawh lainak vialte cu kan sinin nan co dih cang bantuk khan nun chinchin awkah Bawipa Jesuh thawngin kan in nawl hna i kan in forh hna. Zeicahtiah Bawipa Jesuh thawngin zei bantuk nawl peknak hna dah kan in pek hna kha nanmah nih nan hngalh ko. Zeitintiah nu le pa sualnak i sum i thiang tein um hi Pathian duhnak a si. Cuticun Ahopaoh nih amah le a um te kha thiangte le upatnak in a ngeih awk a si kha a hngalh awk a si. Pathian a hngal lomi Jentail mi hna bantukin hor duh riamhnak ah kan hman awk a si lo. Cucaah ahohmanh nih a unau cungah caanṭha i lak in hi kongah sualnak a tuah awk a si lo. Zeicah tiah a hlan tein ralrinnak kan rak in pek cang hna i tehte kan rak kan khan cang bantukin Bawipa cu hi bantuk thil vialte kongah lehrultu a si. Zeicahtiah Pathian nih a kan auh cu thurhnawm dingah a si loin thianhlim ding ca tu ah a si. Cucaah ahohmanh hi cawnpiaknak zei i a rel lomi cu minung si loin A thlarau thiang a kan petu Pathian zei i a rel lotu kha a si. Sihmanhsehlaw unau hna dawtnak kong tu ahcun nan sinah ca ka ṭial kha a hau lo. Zeicahtiah pakhat le pakhat i dawt ding cu Pathian nih nanmah hrimhrim kha aan cawnpiak cang hna. Cun Masedonia peng i a ummi unau vialte hna cungah cucu nan tuah taktak; sihmanhsehlaw u le nau hna, tam chinchin in nan tuahnak lai, cun nawl kan in pek cang hna bang khan, nanmah le nan thil hna kha ruat in nan kutte in rian nan ṭuan i dai tein nan nun khawh nakhnga i zuam u, tiah kan in nawl hna. Cuticun lenglei mi hna hmaiah ningcang tein khua nan sa lai i chambaumi zeihmanh nan ngei lai lo. Khrih rat ṭhannak Cucaah U le nau hna, ruahchannak a ngei lomi hna bantukin nan ngaih a chia sual nakhnga lo aa hngilh cangmi hna kong i zeihmanh a hngal lomi si kha kan duh hna lo. Jesuh cu a thi i a tho ṭhan ti kha kan zumh ahcun Jesuh ah aa hngilhmi hna zong kha Pathian nih Jesuh he a ratpi ṭhan te hna lai. Cun hihi Bawipa bia in kan chimh hna: kannih a nung i kan Bawipa a rat tiang a tangmi hna nih aa hngilh cangmi hna kha kan chawhkanh hna lai lo. Zeicahtiah Bawipa hrimhrim kha aw thawng thangpi he vanmi nganbik aw thawng le Pathian muko tum thawng he van in a rung ṭum lai i Khrih ah mithi hna kha an tho hmasa lai. Cun kannih a nung i a tang komi hna zong anmah he cun hmunkhat tein Bawipa ton awkah Khuadawm ah khin cawi kan si lai i Bawipa he cun zungzal kan um ṭi lai. Cucaah pakhat le pakhat hi bia hna hin i hnem u. Dal ngan ah, Bawipa nih, Sihmanhsehlaw u le nau hna, ni le caan kong tu cu nan sinah ca i ka ṭial cu nan herh lai lo. Zeicahtiah nanmah hrimhrim nih Bawipa ni cu zanṭim mifir bantukin a rat lai kha ṭha tein nan hngalhmi a si. Cucaah annih nih daihnak le himnak a um ko, an ti lioah nu fapawimi nau nganfah bantukin ruahlopi ah rawhnak nih an cungah a tlunhnawh hna lai i ahohmanh an luat lai lo. Sihmanhsehlaw u le nau hna, muihnak chungah a ummi nan si lo caah cu ni ah cun Mifir nih aan lauter hna bantukin nan lau awk a si lo. Nannih cu ceunak fale le chun ni ceu fale nan si. Kannih cu muihnak fale le zan muihnak fale kan si lo. Cucaah kannih cu midang bantukin kan ih awk a si lo. Sihmanhsehlaw kan i hloh i hriphrio te le ralring tein kan um awk a si. Zeicahtiah a itmi hna cu zan ah an it i a rimi hna cu zan ah an ri. Sihmanhsehlaw kannih chun minung hna cu ralring tein kan um awk a si i zumhnak le dawtnak, tangkhamh le Khamhnak ruahchannak kha luchin bantukin kan i chinh awk a si, zeicahtiah kannih cu Pathian thinhunnak co dingah a kan khaukhihmi kan si lo. Sihmanhsehlaw kan Bawipa Jesuh Khrih thawngin khamhnak co ding tu ah a kan thim i kan i hloh ah siseh, kan i hngilh ah siseh, amah he hmunkhat tein kan nun khawh nakhnga kan caah a thi. Cucaah atu zongah nan tuah bantukin pakhat le pakhat tha i pe u law pakhat le pakhat nan ṭhan nakhnga i bawm u. A donghnak biacah Cun unau hna, nanmah lakah rian a ṭuanmi Bawipa ruangah nan cungah a um i aan chimhringtu hna kha upat hna u tiah kan nawl hna. Cun an ṭuanmi rian ruangah dawtnak in fakpi in hmaizah hna u law nannih zong pakhat le pakhat remtein um u. U le nau hna, atu cu uk khawh a si lomi hna kha ralrinnak pe hna u law a lung a dongmi hna kha thazaang pe hna u. A derthawmmi hna kha bawm hna u law mi vialte cungah nan lungsau ko seh tiah forhfial kan in duh hna. Ahohmanh pakhat le pakhat ṭhatlonak kha ṭhatlonak in i lehrulh hlah u; sihmanhsehlaw thil ṭha tuah kha pakhat le pakhat cungah siseh, mi kip cungah siseh i zuam u. A zungzal in i lawm ko u; a zungzal in thlacam u. Zeithil paoh cungah lunglawmhnak chim ko u, zeicahtiah cucu Khrih Jesuh chungah Pathian nih nan caah a duhmi a si. Thlarau kha mithlah u, biaphuan hna kha zeirel loin um hlah u; zeizong vialte kha hneksak dih hna u law a ṭhami kha fek tein i tlaih ko u. Ṭhatlonak phun paohpaoh kha hrial ko hna u. Daihnak Pathian hrimhrim nih Nan sining dihlak piin in thianter hna sehlaw kan Bawipa Jesuh Khrih a rat tikah nan thlarau le nan nunnak le nan pum cu soisel awk um lo tein in kilveng ko hna seh. Nanmah aunautu hna cu zumhtlakmi a si caah cu zong cu amah nih a tuah ko lai. U le nau hna, kha kan campiak ko u; unau vialte kha hnamhnak thiang he biakchawn hna u. Hi cakuat hi a thiangmi u le nau hna dihlak sinah relpiak awkin Bawipa min in nawl kaan pek hna. Kan Bawipa Jesuh Khrih velngeihnak cu nan cungah um ko seh. Amen.